Mbuya mono sana abagusii mwensi pi asemore, ase okora chingaki chi'okobwatia ebibe nigo okora iga Mogwa Times. Narenge rinde nkore interview no kiongozi ekemo kia Kenya igaa, kagoteba ng'a abagusii babere egento ekemo, lakini ebiongozi ibiatananete. Igo ng'a omogusii o kawaida okorora egasi yaye, onachire ekina ng'a twenty twenty seven etuta etwa ekura yaye machang'ia goakera gekoyia eyie abwo ntwakorete kerokio. Nonya nekero opposition yacha gusii igaa, njarora, ng'a iga agusii itore mo one term kobua chinsemo chinde chionsi. One term ere personal, tore emeyia yaito togoetebi ng'a no Matiang'i togoakera chikura twenty twenty seven ase ekutebe. Naende ntoroche ng'a ebirengereri buna bire biane, buna ndoche, Matiang'i nokare etebe, opposition emo ekerogo temoa.

Akaba emiaka ikomi na oboru Kenyatta, lakini engaki eye tarenge active politics eria mono, egento ake arenge gokora, na egasi yaye buna cabinet secretary. Bono abanasiasa abande bare experienced bare ang'e na Matiang'i, ninki mogokonya Matiang'i? eh, inki mogokonya Matiang'i? Inwe egasi yaye nogochukana ochie asare, asare, okonyora Matiang'i ogende amatenga onyamato, nomore, ogende amatia- amatanga sobe okong'u omogeni, nomore, naende inwe mogokwana.

Na enkansa chi'ororo mori gochia, monyorete riria gachagua achete America, nere matiang'i noo arenge. Bonsi noo bare America, lakini gachagua o trend locally igaa kobua amatiang'i kobua onde bwensi Kenya igaa. Matiang'i are America. Abanto baye nobare Kenya, lakini aba gachagua barabwo bare busy egasi bagokora, ninyorete mate oyo John Jo- Jo- John mate oyo mwaroche go- gokora William Ruto, chicampaign agaseini akonga gose etimu ya ma- ya gachagua, kera ase kera ase kera ase Nakuru, Gilgil, bagochitia gasi igaa batebe bo mbari goeta, egakoo ng'a paa! Majengo ake nki gatigete Kenya the whole structure ya Jubilee, gatigete the whole structure ya Gusii ya ebiongozi, ng'a mpaka deputy party leader ya Jubilee nero. Esegete general nero, chichairmani nchiroo, lakini onde taiyo ogokwa ogotwara omokutano nonya na oyomo koraria matiang'i chikura, onde taiyo. Momanye goteba ng'a matiang'i ane na Jubilee mpaka etebe, Jubilee enyene mori konya popularise. Momanye goteba ng'a matiang'i ekore etebe, matiang'i omonyene mori komoakera campaign. Yanyimokerete kiri mpaka ekero amate ang'e atea, ngochande gusii, abwo aro bono nomore emekutano yoka yoka mogochukana more busy, lakini nkeiyo mogokonya amati ang'e. Eeh, kende nkeiyo mogokonya amati ang'e. Mwensi pi momaete ng'a egroundi ntofauti ne chitrade ne chitibi, ground morigotuka. Abanto mogokemba amatangoka nabo mogotoka, amatangoka nabo mogotoka, ase abanto bakorerwa amabe, yaani more ng'a matanga narande weekend eye, ng'okwete, matanga ki amanene are ase gete. Togende oo, tokwane ekero tororekane etv ime, lakini emikakati ebere etato korora ng'a matianyorire support.

Naende neba ng'a netimi ya Matiang'i tinde mwana inche. Onye Matiang'i kare omorasu, tinde mwana inche togotwara sense. Goika Matiang'i Matiang'i atware chinguru, tinde mwana inche kegocha tari ere more powerful koba Matiang'i. Egocha konyora Matiang'i ore more powerful kobabua. Ibagosoa ime ya Matiang'i tari ng'a bagoswalwa Matiang'i. Etimu ya matiang'i abanto baria bakomokonya kabisa, mwensi baria mochukanire matiang'i, mogokora ebinto gochia komobangera ebirogo, ekero nkorora agoika ase asegete, ebirogo bikorusigwa yaani mogo act presidential na matiang'i taraba president, mokomobeka aa taraiko, rusia matiang'i inse aa kwanza, mokomotiga inse aa mokomoka igoro mogokora ebinto kare president are already. Eh? Kaamatia ng'a atakoreti buya ase siasa eye, ntori kobatiga. You will be part and parcel of his failure. Eh? Matiang'i abwate etimu ya vijana, estructure engima. Lakini mori kora kende gionsi kegase nigo ya vijana. Omonto otenete vijana, Ase amatiang'i are no are, ase amatiang'i are no are, ndikagocha korwa ang'e namatiang'i ande ase vijana abareta ase matiang'i. Naki togotebia matiang'i ng'a igaa ase amang'ana a siasa bokabira mbuna babe ntikoba consideration mono, tware abagusii iga are baruete gogokonya mokanga koigwa. Bono rora, matiang'i ominto rieta riare iga ase ntwe rimokanse kisiasa, egegusii kiago tokwane igaa totebane ekemaene. Intwe abagusii ntoitabete ng'a matiang'i. Lakini chikabera chinde ngichikorengereria, chikabera chinde ngichikorengereria. Bono tiga toburane ekegusii igaa, moroche gachagwe egasi ya gokora. Mambia amarogoba abo iko yakoinyoria ng'a omongwana oyio one term. Tari gotiga ruto, keri agokora ekebe ogekwanire. Eye nere siasa ya Kenya, nere abagusii aba ikoyo abagera abasigisi baganeti. omonto okorakana ng'a nkoborwanera are, bono amatiang'i ara abere aa kando, indika aa togochia gotwara, indika aa togochia gotwara abanto baanche matiang'i buna abanchete abande. Abagusii ebiongozi, semia matiang'i, konya matiang'i. Mobase gotera goaka chinkobi chioka, saima amatiang'i, konya amatiang'i. Naende abagusi abanyene bare chinsemo ao chia usi chia Kenya, mbanye konyora amatiang'i. Obange ng'a nkorora ore matiang'i, okoganya, okoganya tomokoboria ng'a akobe president rende naki egochi koba, okoganya. Abanto barang'ana matiang'i gosarerwa more matiang'i chikura, release matiang'i eke egeround.

abanto babere abataka mobae chibesa morokane ng'a nabaya more. Ntagete ebiongozi amache video etari entang'ani ngokora igoro yaino. Boka bwatoka ase mobwatete.